Da ni yma ar gyfer y seremoni y Goedan Goffa, tro cyntaf i gael hwnna yn Blaenau Ffestiniog, um, felly da ni'n edrych ymlaen ar gyfer uh, troi y goliadau ymlaen. Mae bob un ceiniog sy'n cael ei hel yn cael ei wario yn ardal bob Ffestiniog ac trwy hosbis Dewi Sant. Da ni'n gobeithio y bydd o'n helpu ni ar yn siwrna i weithio efo'r gymuned i wella gofal diwedd oes yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r cyffiniau.
Mae'r angen mawr yn Blaenau am gofal diwedd oes, mae'r ysbyty wedi cau a mae pobl Blaenau yn haeddu gwell triniaeth.
Yym, da ni'n gwybod fod 'na lot o anghenion, yym, pobl yn mynd yn hŷn, pobl yn byw ar ben eu hunain, a tlodi yn digwydd yn ardaloedd gwledig Gwynedd, a mae ma Blaenau Ffestiniog yn un o'r enghreifftiau hynny. Uh, da ni hefyd yn gwybod bod o'n bell iawn i bobl deithio o'r ardal yma i gael gofal pan maen nhw ar ei gwanna un ar diwedd ei hoes. Felly, um, mae'r cyngor tref a'r gymuned leol wedi adnabod gofal diwedd oes fel, fel bynoriaeth i'r ardal yma, rhywbeth maen nhw eisiau weithio ar. A da ni fel Hospice Dewi Sant, wrth gwrs, yn hapus iawn i allu gweithio efo nhw a, a gweld eich Be di rhei o'r datblygiadau fedrwn ni weithio um, efo'n gilydd i, i'w, i'w dod yn ei blaen? Mae hon yn holl bwysig er mwyn i ni gael tynnu sylw ar baint o angen sydd yna i hosbis yn y cartra yn Blaenau. Yn anffodus, fel da ni'n gwybod, mae'r pellter rhwng fan hyn a Chymduddo yn lawer gormod i rai pobl, yn ewedig pan mae teuluoedd nhw'n wan, ac mae aelod o'r teulu o bosib yn gwynebu diwedd oes. Felly, da ni'n teimlo cyfrifoldeb i weithio efo cymunedau lleol, i drio gwella a drio gwneud hynny ychydig bach fwy cyfartal ar gyfer, gyfer ardaloedd gwledig Gwynedd a Môn. Dros y flwyddyn nesaf, gobeithio byddwn ni'n gallu datblygu syniadau, cynlluniau, law yn llaw efo'r Cyngor Tref i weld sut da ni'n gwneud rhywbeth amdan y mater pwysig yma, sef rhoi gwell gofal diwedd oes i bobl leol Blaenau Ffestiniog yr ardal. Fel y gwyddoch, syniad y Goedan Goffa yw codi arian at wasanaeth hosbis yn y cartref a bydd bob ceiniog a godwir yn cael ei wario ar wasanaethau yn ardal Bro Ffestiniog. Ond mae'r Goeden yn meddwl llawer mwy na dim ond codi arian. Mae rhan fwyaf ohonom wedi colli anwyliaid ac yn teimlo'r angen ar adegau i cofio. Felly ga i ddiolch i chi gyd am gefnogi'r pentref bwysig yma.

Dwi yma heno da Seindo fy Rwcli. Um, da ni wedi dod yma heno i um, gefnogi um, achlysur ofnadwy o arbennig a sy'n golygu lot fawr i lot o bobl ymlaen y Ffestiniog, sef hospice y cartref. Um, A da ni wedi dod yma efo'r gymuned i gyd i drio um, rhoi hwb a hel chydig bach o bres tuag at yr, uh, yr, yr elusen wych yma. Doswch chi'ch bogedi a llenwch y bwcad os gwelwch o dda. Oedd o'n ffantastig gweld gyn gymaint o bobl lleol yn dod yma i gefnogi. Oedd o'n gret gweld gyn gymaint yn canu, Um, a dod yma i supportio, rili. Really. Da iawn. Wel, mae'n tynnu'r gymuned at ei gilydd, yn dydy. A mae'n achos uh, teilwng iawn ar ei Gwilym Price. Syna do oedd o. A ein gwyl yn ychal iawn i barch y lle yma. Oedd pob yn gofio amdano fo. Mae'n neis iawn cael rhywbeth fel yma er mwyn cofio am bobl sydd wedi mynd a sydd a help pres i i'r bobl lleol wrth gwrs de, ac gweithio gawn ni wybod lleol hefyd de. Da ni wedi codi lot fawr o bres i fyny iwan. Bydd o'n gorau trwy'r flwyddyn i unrhyw un sydd angen rhoi pres, pen blwydd rwy'n neu gofio at anniversary neu beth bynnag. Bydd y llyfr yn gorau er mwyn i chi gael eich pres.